Nilqakom għal podcast numru 5. Il-podcast li għadda kanna xi kontroversi żgħar. Eh, waħda minnhom li tnaqtara rasa fil-bidu l-ewwel. Jiena qed dak il-podcast kelli l-Landvin Monsignor qed li jiena kont nara il-programm ta' Clinton eh, l-argument Qed però kultant kont narah ibajjat ftit u mbagħad bdejt nara ta' Andvin, jien qas kont nitkellem miegħu dak iż-żmien. Waħda, Clinton jekk taħseb li jiena ridt nattakkak personalment, niskuża ruħi u mhux hekk kienet. Jien hawn nattakka l-argument u mhux il-persuna. Jien għedt opinjoni tiegħi dak il-ħin, issa meta qed ngħid tbajjat inti dwar logħbiet u dwar liema partiti jkunu qatt ma rattek rajtek tbajjat ħankun onest jien qed nirreferi għax ġie rajtek tbajjat xi ftit in-naħa tal-MFA. Ma dak x'naħseb jiena. Però int ħabib tiegħi dejjem stidintni, tibqa' ħabib tiegħi, għandek programm tajjeb u keep it up. Ok, u niskuża ruħi jekk weġġajtek. Issa llum għandi xi Clinton, tajtilha rasha mill-ewwel, għax jiena nemmen trid tkun raġel fil-ħajja, għax jien ma għamilli xejn biex iweġġgħu, tajjeb, jiena għedtek għax ħassejtek qed nitkellem menvin. U eh, ħdejja għandi faċċata tiegħi, għax aħjar mhux ħdejja, fih daqsi u nofs, mhux darbtejn. Il-Michael Valencia, il-President ta' Bikil Kara, il-bieraħ rajt il-logħba, Rajtha kollha qatt tgħassa għaliha. Ngħidlek il-verità naħseb bħala logħba hekk missier ta' Salahha kienet isbaħ minn tal-ewwel mill-Belt Furjana, kienet tajba wkoll Belt Furjana. Imma Belt Furjana kien hemm dak is-sapport kbir li bilfors tagħmilha sabiħa logħba. Tagħkom ma kienx hemm sapport, però rajt il-ħeġġa kbira. Kif ġejtu tnejn b'xejn, jien għamilt bħal bħal kummentatur li dak il-ħin qal issa tnej b'xejn tkeċċija il-partita tidher mitmuma għal Birkirkara. Qabeż Konrad Sultana u nammirah għoġobni ħafna jixti kif janalizza il-plejers jidher li kien plejja kbir u qallu Mark Għad baqa' 22 minuta għaddew, għad baqa' ħafna. Għallu le, ma hekk jidher l-andament, għallu għad baqa' ħafna u kellu raġun Konrad. Tajjeb. Il u ma tnejb xejn bħalu ħsibt, qed marada jkolli lil Michael Valencia u bidel il-coach darba, darbtejn. Għandi biex naqlalu issa, ġietni tajba. Essaċ, mhux għax kontra bikikati, fimni ħażin. Għaddejt nħares li il-podcast tiegħi. Però wara, t-tiefa ġiet tajba għax irrid ninżagħlu l-kappell għal kowċ tajjeb li ġibt, għal mod kif irnexxielek lil dawk iż-żgħażagħ Karkariżi, l-plejers, tqajjimhom jagħtu qas tinduna li kienu bi plejer inqas kontra wieħed mill-aqwa teams li qed jilgħab f'Malta, Sliema, għax ma lagħabtux ma' tim għadu tira', tajjeb. U għalija, fl-opinjoni tiegħi, mhux ġibtu draw ta', ġejtu misruqin rebħa. Penalty ineżistenti għax nixtieq inkun naf Daniel Portelli x'jagħmel kieku hu qiegħed hemmhekk, jaqa' mal-art, idejh suppost jaqtagħha barra, ġifieri mhux suppost iżżommha idejh ma' ġismu, għax dak kien mal-art, idejh ma' ġismu. Kif seta' ħolom li dak seta' kien penalty. Però tah, Mbakker kon penalty fl-opinjoni tiegħi, però hawnhekk irrid nerġa' narah favur tagħkom. Jiġifieri intom ġejtu misruqin, però xorta fraħtu u kontu l-aħjar team b'għaxar players. Michael Valencia għedt ħafna diskors, però rrid ngħidha, x'qgħadt nara kollha u ħadt pjaċir nara, fil-fatt kont qed nara l-Juventus dak li kien mal-Borussia wkoll, qegħdin nagħmlu split screen.

Jekk tara l-era ta' Sir Alex Ferguson, rebaħ xi 30 tazza, ġifieri. Dak iż-żmien li kont tagħmel il-griż ma naħseb. Le, le, le, le. Niftakar il-verità huwa li l-aħħar logħba tiegħu 2013 kienu lagħbu home ma' Swansea u peress li għandi season ticket Old Trafford kont tlajt l-aħħar logħba tiegħu kienu rebħu 2-1 ħadu l-lig, l-aħħar lig li ħadu 2013. U xi ħaġa li niftakar għal dejjem għax l-atmosfera li kien hemm dikinhar leġġenda bħal naħseb mhux supporter tal-United imma kull supporter tal-futbol jaf min kien u tkun hemm preżenti għall-aħħar logħba kienet xi ħaġa li niftakar żgur għal ħajti kollha. Mela, inti kont plejer, Fil-Premier ukoll maħal Balzan. Fil-Premier maħal Balzan u mal-Melita. Mal-Melita, kont maħallija, kont maslima fil-bidu. U wara spiċċajt viċi president u saħan sitra president ta' wieħed mill-akbar klab sa' Malta. Minn plejer da, da kien id-destin tiegħek minn plejer għal president ta' klab Naħseb int l-uniku Malta. Ħanajdlek, jien dejjem kont involut eh, fil-futbol minn dukar li ħames snin. L-ewwel darba li nżilt in-nersir ta' Slima kelli ħames snin, sitt snin, ma la jaħfirlu Ġużi Fava. Dejjem kont involut fil-futbol, dejjem kont fissat fil-futbol u dejjem b'xi mod kont involut kull jum. Jiġifieri, orajt mhux fil-bidu meta tkun żgħir, però minn tnax-il sena, tlettax-il sena tista' tgħid kull jum jew kont inkun training man-nazzjonal jew mat-tim jew whatever jew l-iskola, kont dejjem involut. Il-verità huwa li bqajt nilgħab sa meta kelli 43 sena. u kont iddeċidejt li nieqaf, speċjalment minħabba affarijiet personali li m'għandhom xejn x'jaqsmu mal-futbol. Però mbagħad wieħed mill-ikbar ħbieb tiegħi, ex player ta' Birkirkara u ex Viċi President Matthew Calasscione, li kien il-business partner tiegħi dak iż-żmien, qed nitkellmu 2015, Ovvjament, aħna ħbib kbar sal-lum jaf kemm kont fissat fuq il-futbol. U qalli biex nidħol ma' Birkirkara bħala team manager. Ġifieri jiena kont wett il-mara tiegħi li ħanieħu break, speċjalment minħabba ċirkostanzi oħrajn u Imma mbagħad indunajt illi ma stajtx nieqaf kompletament għax kien hemm xi ħaġa nieqsa. Dak iż-żmien, qed nitkellmu issa waqt li qed inkellmek qed nirrealizza, għaxar snin ilu, jiġifieri jien ili involut mal-klabb issa għaxar snin. Għaxar snin ilu, f'2015 taħt il-presidenza ta' Doctor Adrian Delia, kont dħalt bħala team manager. U dak iż-żmien team manager ma kienx bħal llum, jiġifieri ma kienx hemm l-affarijiet li hemm illum. Inti tidħol f'rwol, dak iż-żmien għaxar snin ilu kien rwol ġdid, jiġifieri ma kienx hemm team managers bħal llum, kull team fil-Premier, fil-First, saħansitra anke fl-Amateur hemm team manager, rwol importanti ħafna. Dak iż-żmien ma kienx hemm. U jiena ħsibt li ġast ħa nidħol u jkollok xi ħaġa. Dak iż-żmien l-għajta kienet minn u tim manager li jżomm il-flokkijiet. Mhux forsi mhux daqshekk. Imma kienet fi żmien imma meta kont iżarir. Le, isottu top. Hmm. Bil-ma, mhux bħallum li għandek eh, team managers li huma full time. Illum il-ġurnata, ħafna affarijiet saru full time, dak iż-żmien ma kienx hekk. Tħalt Mal-ewwel, niftakar meta dħalt il-famuża sena tal-West Ham, meta kellna naħseb jien esperjenza li ftit ħsibt li nista' nesperjenza. Dħalna fl-aħħar ta' Mejju, Ġunju, mbagħad kien hemm influss ta' players u technical staff ġodda. Niftakar l-ewwel player illi mort nixtri f'isem il-klabb Aħjar ngħidu takkwistaħ milli tixtri. Min jaf, min jafni jaf xed nipprova ngħid. Eh, mela jen użaw il-kelma tiegħek. Eh, nakkwista eh, hija ironika. Le, le, mhux ovvja. Hija ironika fis-sens li l-aħħar logħba li labt fil-futbol melita kontra l-Luxol. U kontrija kien hemm Matthew Gullajmir. U kienet jilab fl-istess pożizzjoni tiegħi. Ehm, U indunajt hemmhekk li kelli nieqaf u kellu 16-il sena u jien kelli 43 eh, sena. Niftakar mort ngħid id-diriġenza isma' hemm dal-plejer fl-opinjoni tiegħi huwa l-futur u għandna morru għalih. Ftit kienu jafu minnu dak iż-żmien fil-klan tagħna. U niftakar kont għax kelli relazzjonijiet tajbin għatandi mal-klab tagħhom u kont mort noffrilhom somma. U l-ewwel qalu li le għax rridu nżommuh, però u kien hemm ħafna clubs li rriduh dak iż-żmien. U kien irnexxielna nikkonvinċuh biex jiġi. U niftakarni ngħid li hemmhekk indunajt ir-rwol x'tikkonsisti. Jiġifieri tawni free hand li nista' nitgħallem kif jgħidu l-Ingliżi on the job, ġifieri ma kienx hemm manwal, ħadd ma jgħidlek x'ti tagħmel, ġast eh, tagħmel ħafna affarijiet mingħajr ħadd ma jgwidak. Illum ġurnata hemm courses, hemm gwida, hemm esperjenzi, tista' tmur barra titgħallem, hemm ħafna affarijiet. Imma dak iż-żmien dak kien. U allura minn hemmhekk bdejna eh, il-perkors u bqajt involut u ovvjament dik is-sena tal-West Ham esperjenza li ma ninsaqat speċjalment illi x-xomm il-futbol jgħodd, ngħidlu jien. Il-futbol vera, I mean, meta. Inti tajt aspett eh, ġdid fl-amministrazzjoni, Kull darba ili minn żmien li kont nagħmel replay, però anke issa kemm jien nagħmel podcast, kull min ġijaw, kulħadd jgħidlek għax il-futbol, jekk il-ħamrun jitlaq Joseph Portelli spiċċaw. Jekk eżempju whatever, je, slima jitlaq peri, spiċċaw. Je, immexxijin minn bniedem wieħed. Biki kantom differenti. Ħadd ma jgħidlek jekk jitlaq Michael Valencia biki kara spiċċaw. Fin teħloq xi ħaġa differenti. Ilha minn żmien ta' Victor Zammi, Joe Caruana Karin, Xriha, ilha minn żmien sejra din. Jiġifieri le, tista' jkollok tim kbir At the top. U ma tkunx waħdek? Le, jiena id-differenza huwa li meta inti qed tikkompeti fil-futbol Malti tal-lum, qed nerġa' ngħidlek tal-lum, huwa kompletament differenti mill-futbol li jiena dħalt fih bħala administrator għaxar snin ilu. Baħar jaqsam. Hemm affarijiet li morna ħafna l-aħjar, però naħseb f'ċerti affarijiet morna overboard. Ma tistax tmur lura, jiġifieri jew nindunaw li hemm ħafna affarijiet li jridu jsiru jew il-bqija ħa nibqgħu fejn qegħdin u l-pajjiżi l-oħra jibqgħu sejrin. Inti għedt xi ħaġa, jiena dejjem insemmi n-nies li għandi madwari. Fil-każ tagħna jiena għandi kumitat ta' għaxra min-nies, Jien din hija r-raba' sena ta' presidenza tiegħi. Il-maġġor parti tagħhom ilhom miegħi minn day one. U jiena li xtaqt huwa u dejjem ngħidha anki meta niltaqa' mal-membri fl-EGMs jew fl-AGMs b'mod formali, informali, dejjem nipprova ngħid li nixtieq ġiex affarijiet. One, illi meta nitlaq, il-ġurnata li nitlaq, inħalli l-klabb aħjar milli sibtu, u persważ li qegħdin way on the right track li hekk ħa jkun. U t-tieni ħaġa li l-klabb jibqa' relevanti. Meta ngħid jibqa' relevanti, inti fil-Premier għandek tmien timijiet più o meno li jonfqu l-istess ammont ta' flus, għandhom l-istess ambizzjonijiet, l-istess ħsibijiet, l-istess kapaċitajiet. l-istess riżorsi u jagħmlu mill-aħjar, fil-fatt jagħmlu mirakli, għax fil-verità il-klabbs kollha ta' Malta jagħmlu l-mirakli fiċ-ċirkostanzi. Nista' nsemmi punt ta' dis-sena, meta morna nilagħbu fl-Ewropa dis-sena f'Lulju, morna l-Moldova, ma morniex Spanja, l-Ingilterra, l-Italja, postijiet fejn il-futbol jgħodd. U hawnhekk irbaħnielhom wieħed b'xejn. u konna tajjeb. Meta morna hemmhekk, aħna morna jumej qabel. Il-faċilitajiet li dal-klabb għandu huwa bħalma għandhom l-MFA. Ġifieri l-MFA li huwa l-association li għandu l-art, għandu l-grounds, għandu l-pitches, għandu l-introjtu, għandu kollox. Dal-klabb li għandu budget ta' 8 miljuni, 9 miljuni, għandu daw il-faċilitajiet kollha. Għandu ground għalih, għandu hotel, għandu restaurant, għandu spa, għandu kollox. Fil-każ tagħna, lanqas għandna ground eleven a side tagħna. Mhux qed ngħid Birkirkara biss, nerġa' ngħid, il-klabbs ta' Malta kollha. Issa, jekk inti tixtieq li aħna nikkompetu u aħna nkunu viċin li tkun sostenibbli u tkun konsistenti, dis-sena, u nneżżagħlhom il-kappell, il-Ħamrun għamlu xi ħaġa bir-riżorsi li għandhom li hija storika fis-sens li ma' min ikkompetow għandhom ħafna iktar budget minnhom. Issa, Ħamrun għandhom l-ikbar budget f'Malta, bħala stat ta' fatt. U issa żdiedu. Good luck to them. Però il-verità huwa li għamlu xi ħaġa tajba ħafna għax ma' min lagħbu għandhom iktar. Jiġifieri, veru d-diskors huwa mhux dejjem il-flus kollox, u hekk hu, imma għal la lunga Inti tittara tkun suċċess ta' sena jew ħa tkun kapaċi ġiex timijiet jgħaddu, tlett timijiet konsistentament kull sena. Jiġifieri dawn l-affarijiet tittara u tiħodhom in konsiderazzjoni. Illum il-ġurnata, u nerġa' mmurlek lura fuq il-punt tan-nies li għandi madwari, jiena nixtieq illi mhux meta nitlaq il-klabb irid ifittex lil xi ħadd u jerġa' jibda minn scratch ma jafx kif ħa jibda u jibda jara l-frak u jibda jibda mill-bidu. Jiena nixtieq li min jidħol ikun sab sodda u jista' jikber. At some point, mhux għalissa għax għandi ħafna pjanijiet li nixtieq inwettaq, però at some point ħa jkun hemm xi ħadd floki. Jien minix. Int bħala businessman, inti minn dat tip ta' businessman fil-futbol qed nitkellmu. Li ehm, daħħadek fil-but u titfa, titfa, bħalek forsi hemm erba' businessmen oħra u jiġu jagħmlu l-istess. Ehm, b'dis sistema għalkemm mifimni anka barra ta' it-top president hu joħroġ il-miljuni wkoll, ta' ġifieri biex ma ngħidux li Malta biss issir din. A Malta differenti ħanajdek għalfejn. Għajem differenti minħabba l-fatt li aqta l-introjtu tal-Ewropa. Aqta issa mm, tal-aħħar sena biss għax il-bija tal-Solidarity Funds. Il-Krabs Maltin m'għandhomx introjtu. żero. Jew għandhom il-flus tan-nies fl-administration, il-President, in-nies ta' madwaru, eċċetera. Ma Premier Malta dis-sena tatkom xi ħaġa. Le, le, int, jiena qed nitkellem flus biex tirranja sena. Ekku, ekku. M'iniex qed nitkellem fuq. Kemm tiswa sena? Kemm switkom is-sena l-oħra? Miljun. Miljun. Miljun. Ewro. Miljun ewro. Ma tantx inbidlet, ta? mis-snin minn 25 sena ilu 'l hawn, ħa ngħidlek jien. Dak iż-żmien kont ġurnalist jien dejjem dieħel bħal Sandro, bħal oħrajn li jidħlu fin-nofs. U jien niftakar meta Birkirkara kontu ħadtu l-lig sena minnhom, insellem għall-memorja sabiħa ta' ħabib kbir tiegħi li kont nitla' miegħu Ġinievi għall-Polozz, Ma bik il-kara miegħu ma ġew karwana kani ma tawni bezzina. Kien l-isbaħ żmien kolli jaħduni fl-aqwa restaurant u jħassu li kollox huma. Kienet ġietu sena 1.6 million Maltin, mhux euro. Tajjeb? Ġifieri Victor Zammit dak iż-żmien. Inti tara li più o meno għalhekk għatlek it-timijiet Maltin più o meno għandek ħamsa sitta li qed jonfqu l-istess. Imbagħad għandek sitt oħra li huma differenti. Ma jikkompetu wkoll. Jien li qed ngħid huwa illi l-introjtu li hemm bħalissa huwa dak li hu, jiġifieri investiment investiment, dik il-kelma ħażina, donations personali. Għax investiment ma tieħu xejn lura minnu int. Le. donations personali tiegħi u tan-nies ta' madwari li nsemmilhom minn hawn li X'intom bejnietkom ħriġtu miljun. Aħna kellna, ma konniex fl-Ewropa sena l-oħra, tinsix. Ġifi ma kenniex idħul. Minn butkom ġifi. Ma kienx aħna li għamilna wkoll illi u anki l-ġimgħa l-oħra ħabbarna sponsorship. Aħna bil-kuntatti tagħna u għax qed jaraw dak li qed nipprovaw nagħmlu dejjem ngħid off the pitch, għax għandna xi pjanijiet kummerċjali wkoll, qed jgħinuna jinvestu, jiġifieri u għandna ċertu sponsors ta' ċertu portata. Mhux se nsemmihom hawnhekk għax ovvjament naf li ma nistax nagħti reklam. Le tista' ta' għax aħna l-podcast tagħna le ħa ngħidlek għaliex. Jekk nista'. Le tista' ħa ngħidlek għaliex. Dal-podcast mhuwiex ta' stazzjon, Dal-podcast huwa tal Melit hawn Premier, Malta Premier. Tajjeb? U l-Malta Premier u intom. U intom li qed tħarsu dal-podcast. Tajjeb? Biex jgħin il-futbol Malti, biex jgħinu l-klabs kollha tal-Premier. Le, aħna fil-każ tagħna, mhux se ngħidu jien, I mean, il-partners tagħna huma brands mm, worldwide, ġifieri McDonald's, Nike, Bet at Home, Jiġifieri mbagħad għandna l-AMG Code Stores li jgħinuna ħafna. Għandna di spas 24/7 fitness. Jiġifieri inti inti għandek dawk li jiġu jgħinu. Imma mbagħad għandek dak huwa parti, huwa 25, 30 percent mill-infiq. Mbagħad hemm l-affarijiet l-oħra. Ir-raġuni li aħna qegħdin hemm huwa biex inħallu l-klabb, kif dejjem ngħid, aħjar milli sibnieh u nħalluh relevanti. Mhux se tkun faċli, għax il-klabbs l-oħrajn kollha jixtiequ l-istess ħaġa, kollha m'għandhomx riżorsi, kollha m'għandhomx faċilitajiet, kollha jridu jkunu aħjar minnek, rightly so. Kont nisma' kritika s-sena l-oħra fuq il-format u dawn l-affarijiet kollha. Il-verità huwa l-interess fil-futbol Malti hemm qiegħed. M'għandi ebda dubju li kulħadd jirrikonoxxi li l-MPL tat ħajja ġdida, fis-sens illi hemm iktar viżwal, hemm iktar coverage, jiena meta nintaqa' ma' ċertu nies ma nkunx naf min huma, jgħiduli ma kontx insegwi, ta' imma għad insegwi issa, jekk nara. Għandek wieħed quddiemek, ta'. Mela jiena. Din il-logħbiet ta' qabel meta kont nara wara dak is-snin kollha telgħu Santa Luċija, telgħu, b'kull rispett kollha lejhom. Il-Gudja, Gudja Santa Luċija, daqqas biċċa zona tar-rabat, għalli ir-rabat id l-axħar fost l-axħar issa. Imma imbagħad is-sena li għaddiet it-top 6 kollha rajthom il-logħbiet. Tgħid l-istessin imma kollha rajthom. Mhm. U ħadd gost narhom. Però dis-sena vera sa għaġajt dħalt bil-mod imma xorta li rajt s'issa kollha laqtuni. It-timijiet huma kollha attrezzati, m'għadekx tinżel u tgħid u jiema daw ħa nirbaħ daw nista' noqgħod relax. Nemmen illi Il-futbol Malti qiegħed at a crossroads bħalissa. Għandek clubs li jixtiequ jagħmlu dak il-pass, għandek in-Nazzjonal bl-introjtu kollu li għandhom u bil-infiq li għamlu biex jgħinu l-futbol Malti, Irridu naraw ċertu progress. Issa spiċċa żmien ta' proġett ta' ta' long term, issa għandek bżonn ukoll ix-short term. Għandek bżonn ir-riżultat. Ma nistax nibqgħu ngħidu ġejjin, ġejjin, qed nibnu, qed nibnu, qed nibnu. Irid ikun hemm ix-short term success ukoll. Għax il-PIA jekk m'għandekx short term success, il-long term success ħa jkun darba f'mitt sena. Il-verità ukoll huwa li jekk aħna, il-Gvern ikun min ikun, mhux se jgħin l-isport fis-sens, mhux qed ngħid illi ma jgħinx, għax jgħin. Imma ilna nisimgħu fuq il-commercialization naħseb way back 2018, 19. Ħafna klabbs għandhom kollox lest biex malli l-liġi tiġi ratifikata jibdew Ovvjament kien hemm ħafna Presidenti sħabi oħrajn li tkellmu anki fil-media fuq dak li jixtiequ jagħmlu vis-à-vis il-klabb tagħhom, il-proġett tagħhom, eċċetera U nixtieq li jagħmluha għax jekk jagħmluha allura tkun avvanz għall-futbol Malti. Aħna wkoll qegħdin f'pożizzjoni li malli ningħataw l-opportunità li nagħmlu għandna kważi kollox lest, bil-pjanti lesti, bil-partners li jixtiequ jidħlu biex jgħinu. Għax dik oħra, jekk inti għandek investituri li jixtiequ jinvestu, sakemm mhumiex bħali u bħal sħabi fil-kumitat jew bħal sħab il-presidenti l-oħra u l-amministraturi li jagħmluha għax iħobbu l-klabb tagħhom, dawn ħa jidħlu biex jgħinu jekk hemm xi investiment u ritorn. Biċ-ċara. bħalma tiġri barra minn Malta wkoll. Il-mument li ħassir hekk, nemmen illi il-futbol Malti jista' jinqeleb darba għal dejjem, għal pożittiv. Però ma jistax ikun li nibqgħu nitkellmu, nitkellmu, nitkellmu u ma nagħmlu qatt. Il-mument issa qiegħed hemm biex kulħadd flimkien jgħin biex il-futbol Malti jagħmel il-qabża ta' kwalità. Nistgħu nikkummentaw u niddiskutu l-futbol Malti mar 'l quddiem fi żmien Hug jew illum, pereżempju. Jien għandi opinjoni tiegħi. Il-futbol il-futbol inbidel mhux f'Malta biss, fid-dinja. Fid-dinja. Jiġifieri min jgħid li hawn mhux hawn biss, kullimkien. Inti m'għadekx tara Number 10. Player tekniku. Imma nbidel sabiħ ukoll. Iva, evolva. Evolva. Illum il-ġurnata hemm iktar fiżiċità, iktar. Iktar logħba tal-coaches. Eh, ukoll. U iktar. Iktar tattika, jibda minn wara. Eh, stil differenti. U hemm iktar ekwilibriju. Eh. Jiġifieri qabel. Is-center ħafu għal-goaler illum. Jekk hemm it-timijiet anki barra minn Malta, il-pajjiżi l-oħra qabel jien insegwi l-Premier League, qabel kien ikollok ġiex timijiet u l-oħrajn barra. Illum il-Premier League Ingliż ikollok tmien timijiet ta' l-ewwel tim qed jiġġieldu mhux sa l-aħħar logħba, sa l-aħħar minuta ta' l-aħħar logħba. Hawn Malta l-istess ħaġa. Kważi kull sena fl-aħħar sentejn tlieta nibqgħu sejrin sa l-aħħar sekonda ta' l-aħħar logħba biex il-verdett ta' fuq u t'isfel ikun deċiż. Is-sena l-oħra, kif taf, morna għal format ġdid, bit-tajjeb u bil-ħażin, kien hemm ħażin. Int qbilt miegħu, ma? Mela. Jiena u dis oħra, ġifieri għax anki di kien hemm jisu li aħna konna. Il-verità huwa li aħna ma kellna xejn x'naqsmu magħha, aħna biss ivvutajna, jiġifieri aħna meta l-MPL ġiet ikkrejata u tawna l-affarijiet, issa kien hemm min qal. Imma inti dejjem xtaqt li. Le, mhux dejjem xtaqt. Jiena, aħna ġejna. Inti x-xewqa tiegħek li l-kampjonat Malti jitmexxa minnkom, l-Standing Committee. Le, mela, mela. U mhux mill-MFA. Le, fuq hemm kont voċiferu, anzi, le. Fuq li titmexxa nies tal-klabbs kont voċiferu ħafna. Jiġifieri jiena naħseb illi mela aħna qegħdin tnax-il klabb fil-Premier, prattikament tnax-il president kollha fil-business, kollha successful, kollha nies tajbin kważi, jiġifieri naf għandi relazzjoni ħa ma' tmienja minnhom personali, kemm fil-futbol, kemm fil-familja, kemm fin-negozju, jiġifieri nafhom kollha. Jekk huma kapaċi jmexxu businesses u businesses huma successful. Mhumiex kapaċi jekk jingħaqdu flimkien għandhom l-istess valuri, għandhom l-istess ħsibijiet, għandhom l-istess ambizzjonijiet li nikkreaw league, jiġifieri fuq hekk iva kont voċiferu u naħseb li ingħatajt ir-raġun. Fuq il-format, di ovvjament ikun hemm ċertu nies li jridu jispinjaw kif iridu. Ngħid dwar l-MPL. Kif iridu. Fuq il-format, aħna ġejna imwedin u ġejna proponuti ċertu affarijiet. Aħna flimkien, dak iż-żmien konna 14, aħna flimkien ma' dis oħra, ġifieri 10 konna votajna favur, tnejn ivvotaw kontra u kien hemm tnejn li kienu għadhom tilgħab li ma votawx. Jiġifieri fil-verità Il-format hu li hu, għax ħadd għadu ma jiddiskutih illum il-ġurnata. Imma ħadd ma jiddiskutih. Bħala flus jew bħala attendenza, però fuq l-attendenza xtaqt ngħidlek oħra Michael. L-aqwa attendenzi minn dejjem, però issa fuq tista' fuq tista' għamilt il-rendikont u rrid ngħid li mhux dil-ġimgħa, ġimgħa li ġejja, ikolli rendikont sal-aħħar tal-ewwel logħbiet kollha, min qed iġib l-iktar attendenza. Valletta, ikolli ngħid, min iħobb il-futbol Malti, jitlob lill-Mulej li l-Valletta jkunu mal-ewwel sitta jew mal-ewwel erbgħa, ħalli jibqgħu jimlew ground. Meta Valletta jimlew il-ground, Normalment dawk li jilagħbu kontrihom biex jippikaw magħhom iġibu l-aqwa ammont għax anke l-Furjana lbieraħ kellhom ammont qawwi ta' supporters ukoll. Bejniethom kemm xi tlett elef. Belt kellhom iżjed imma Furjana mhux kbir daqs il-Belt, mhux imferrex ma' Malta daqs il-Beltin. Però ġew ukoll. Birkirkara huwa wieħed mill-aqwa u Ħamrun, se nsemmi, ma' Ħamrun issa qegħdin fl-aqwa tagħhom qed jimlew ukoll. Birkirkara x'ħin tara l-partiti tagħkom, speċjalment kellkom draw dil-ġimgħa? Le, aħna s'issa lagħbna mal-Belt, lagħbna mal-Gżira, lagħbna mal-Ħibs u lagħbna mas-Sliema. Mal-Ħibs lagħbna Ħibs Ground. Ħibs fl-aħħar sekonda. Eżattament. Niftakar kien hemm Doriana qalet intervistat lill-assistent coach dak iż-żmien. Alessandro. Eħe, u qaltlu isma' x'taħseb fuq is-support Karkaris. U jien għedt tieqed għax xi ground ieħor jien. Għax jiena bdejt nara hi u tgħid hekk, vojt. U dak qal iridu jtuna l-kuraġġ. Kuraġġ minn fejn? Mid-dar? Għax ma rajt il-ħadd hemm. Il-bieraħ l-istess. Ħasra ta, il-Karkariżni ma ġewx, għax ma rawx l-aqwa ta' Birkirkara. Lien vera fraħt, mhux għax kont tas-Sliema, ma f'għarfha intom qasim ma' Birkirkara. Però ċapċapt, prosit Birkirkara. Imma kieku ġġibu dawk in-nies, taf kemm kienet, dik kieku kien mimli l-ground hemm, taf xi ġmiel ta' logħba kienet tkun? John, jiena naħseb illi l-amministraturi. Ma kif tistgħu tħajruhom? Le, mela, l-amministraturi li kieku jistgħu Persważ li jekk issaqsi persuna ta' kull klabb, issa ovvjament nifhem illi hemm ċertu klabbs li għandhom ħafna iktar, ħafna iktar following minn klabbs oħrajn, jiġifieri dik ħa tkun dejjem dik tkun għal kulħadd. Però inti trid tqis illi fil-każ tagħna aħna fl-aħħar sentejn lagħabna erba' finals. Erba' finals li sfortunatament tlifna tlieta minnhom. Però ma ħadd ma jista' jgħid illi fl-aħħar sentejn ma konniex relevanti. Anzi, ehm, il-verità huwa li jiena dejjem rrid nirbaħ. Jiġifieri li tiġi t-tieni post mhijiex konsolazzjoni għalija. Jiġifieri f'kollox li għamilt f'ħajti dejjem nipprova nirbaħ. Bħalma jagħmlu l-kompetituri tagħna. Jiġifieri ma naf il-ħadd li jgħidlek jien kuntent niġi t-tieni post, mhux vera. Jiġifieri aħna tlifna tliet finals minn erba', jiġifieri minn 2024 sa 2025. sentej ġiex seasons, lagħabna erba' finals. Trophy, Super Cup, League, Trophy. Il-problema li nara huwa li supporter li joħroġ flus mill-but biex jiġi l-ground, eh, jagħmel kollox għall-klabb eh, fis-sens ta' jissapportjah, jixtri l-ger, eh, kollox li jista'. Pattarom f'Santa Lina jifqu Birkikar. In-nies ta' Birkikar huma passjonali ħafna. Jiena nifhem li probabbilment huma mweġġajn li ma konniex, ħa ngħid ma konniex, kapaċi inwasslu il-vapur fil-port. Konna qed inħabbtu l-bieb il-ħin kollu. Il-motor ta' min? Tiegħek? Li kieku għandi rimors jew ma norqodx bil-lejl ngħidlek forsi, però hand on heart, ma naf xejn fiżikament, mentalment li jiena, u nixtieq ngħidlek, jiena jew il-ħbieb tiegħi stajna nagħmlu iktar milli għamilna u li ħa nagħmlu. Però is-supporter nifhem li jkun imweġġa'. Mela, jekk tagħna huma mweġġgħin għas sepwara ta' klabbs oħrajn li qas kienu relevanti, imma dak ma nista' nagħmel xejn fuqu. L-unika ħaġa li nista' ngħid, huma jafu fil-verità, li sakemm indum hemm jien u sħabi ta' madwari, ħa nibqgħu dejjem nipprovaw inħallu l-klabb relevanti. Ilbieraħ, pereżempju, huwa riflessjoni ta' dak li huwa l-minimum għalina u għall-amministrazzjoni tiegħi, minimum, li ma naqta' għal u mhux l-ewwel darba. Jiġifieri jekk il-bieraħ kien one off, ngħid paċenzja. Dak il-karattru minn fejn ġibuh tiegħek? Eħe, naħseb ma nixtieqx nitkellem fuqi, imma l-karattru tiegħi huwa hekk. Imma l-karattru tiegħi huwa hekk. Jiġifieri jiena, again, mill. Jien se ngħid l-istess karattru tiegħek minħabba l-mara tiegħi tgħallem il-modelling. U t-tifla tagħha ketebet Miss Malta 1917. U niftakar għad dik tiġi ma' top 5 kuntent. Għattila xi ġeluża. Imbagħad ġiet bat top 2. Tunaw biżejjed top 2, if she doesn't win, she's a loser. Ekku. Ma li rebħet għajtula, now she's the winner. Jiena. It-tieni minn tħadd. Jiena dejjem ngħid illi Nixtieq li naħseb għandi dal-karattru mill-esperjenzi li kelli fil-ħajja personali tiegħi. Il-futbol għalkemm iġib ħafna stress, iġib ħafna mumenti tkun waħdek. Ma tantx ngħid illi inweġġ, fis-sens li tant għandi thick skin, kif jgħidu l-Ingliżi, ma ta, it-tgħajjir mill-klabbs oħrajn, il, ma jdejjaqnix xejn, zero, jiġifieri qas jinfluwenzani. Le, le, ma, ma, ma. It-tgħajjir qatt ma dejjaqni. Anzi, jiena ngħid il-mument li ma jagħmluhiex aħna mhux relevanti. Jiġifieri il-mument illi il-klabb tagħna ma jibqax mgħajjar, fis-sens f'termini sportivi, tfisser li maħniex relevanti. Eh, jiġifieri- għaliex dal-aħħar is-supporters karkarizi ehm, saru anti-ħamrun, mux anti-valletta. Le, ta' narajn. Le, le, jena naħseb illi mem ebda dubju illi fl-axħar erba snin il-ħamrun U anke huma lilkom. Le, bħala stat ta' fatt, il-Ħamrun iddominaw iddominaw il-futbol Malti fl-aħħar erba' snin, stat ħadd ma jista' jgħidlek mhux vera. Jiena naħseb umilment l-unika tim f'dawn l-erba' snin li ftit dejjaqnihom konna aħna. Ovvjament rebħu ħafna iktar minna u kienu suċċess, kellhom suċċess ħafna iktar minna. Però ir-rivalità inti dejjem f'kull perjodu ikollok ġiex timijiet li jkunu rivali. Jiena niftakar meta kont għadni minor ma' Sliema, Sliema Birkirkara kienu r-rivali, niftakar f'kull logħba li kien hemm importanti, Trophy, Super Cup, logħba Sliema Birkirkara. Mbagħad ikollok Belt Birkirkara, mbagħad ikollok Hibs Belt, mbagħad Ħamrun, dejjem. Fil-verità, l-aħħar erba' snin aħna ġejna t-tieni darbtejn. Ġifieri fil-verità. Magħhom kienet. Mhux hekk. Uqlajnihom darbtejn mit-trofi. Naħseb forsi l-unika ħaġa li li nista' ngħid huwa il-futbol Malti għandu bżonn eh, ċertu rivalità. Pika sakemm mela, sakemm sakemm ovvjament ma tinqabis jien m'għandix problema li li jkun hemm min ikun eċċessiv, m'għandix, nerġa' ngħid, ma taffettwanix. Imma imma il-verità huwa li importanti li l-klabs bħal Ħamrun, bħal Belt, bħal Bikirkara, bħal Furjana, bħal Ħibs, dawk li jtellgħu in-nies, jibqgħu jtellgħu in-nies. Jiena l-bieraħ ovvjament labu qabilna u kont hemmhekk rajt l-ewwel ħaf. Uħad pjaċir. Li rebħu l-belt? Le, ħad pjaċir. Nara l-le. Ġoħadbek me, ma xtaqx. Le, le, le. Jena għal-tim tijaj bis interessa. Jena ħad pjaċir. Il-Birkir Kara l Jena ħad pjaċir nara l-loba. U bdejt najt, il-loba ma tax kienet granke, imma il-fat li għandek il-belt anki kellhom wara l-lasti, iġviri tajt kienem ħafna drabi li tlajta għali ma kienx hemm mitejruħ. U l-logħba b'dawk in-nies hemmhekk tara b'mod differenti. Issa qed ngħidu l-ground kien ħażin. Diżastru. Jiġifieri tara l-ground, b'rispett kollu, ma nafx kif qed nipprovaw nipproġettjaw li aħna qed nilagħbu livell elite meta qed nilagħbu ġo ground hekk, one. Two, ovvjament. It-tfil art kienet ħażina, reġgħet kbira. Ħażina, mhux daqs kemm kienet l-ewwel ġiex logħbiet. Ma smajt l-ebda kumment ta' Troy Semmiħ. ħażin ħafna, mux jien ħanajda saqsil minn. Saqsil minn trita, minn. Miex stat ta' premier. Għatma kienet hekk, għax il-ground ta' ta' għali dejjem. The best, ġiviri dejjem, dejjem. Ma palissa, ovvjament, ġara xaħġa u tara l-loba b'dawk in-nies hemmhekk. Iktar tħajrek anki xaħat id-dar li li jgħid isma' nhar is-Sibt m'għandix nagħmel, ħa mmur il-ground, jekk qed jara l-logħba u qed jara dawn in-nies, jgħid ħa mmur, ħa nkun għax aħna u Malta jekk inti hemm xi ħaġa li tattira n-nies. Jiena nixtieq li l-Karkajżi jisfidawni l-logħba li jmiss ta' u juru li għandhom nies daqs il-belt. Ara, in-nies aħna fil-verità kif għedtlek, John, Emozzjoni kbir li li għandi fil-final tal tal-Ħamrun ovvjament mhux se mhux se niftakar ir-riżultat u ovvjament weġġgħatni. Però kien hemm mument għalija li ħa nżomm tul ħajti kollha. Meta konna qegħdin qabel il-logħba konna qed inħarsu lejn il-VIP u ovvjament dik il-logħba partikolari il-Karkariżi kienu kollha faċċata tiegħi u warajja kien hemm kien hemm tal-Ħamrun għax konna ddeċidejna li nieħdu side kull wieħed. U kelli t-tifla tiegħi quddiemi u bdejt inħares u nara l-enclosure kollu, side A u side C, mimlijin, jiġifieri bin-nies ippakjati, b'koreografija b'bellezza. Naf kemm nefqu flus, naf is-sagrifiċċji li għamlu l-ultras biex għamluha. Għandi ritratt ġo moħħi, li mhu ħa ninsa qatt, li ngħid, isma', Xtaqt li tajniehom dik l-extra, imma l-fatt li konna hemmhekk, bl-iktar ħa żgħażiż tiegħi, it-tifla tiegħi, u dawk is-supporters kollha li issa ili nafhom għaxar snin, għalija kienet xi ħaġa li ma ninsa qatt. U naf illi meta hemm il-bżonn ħa jkunu hemm, m'għandix dubju. Però rridu nkunu realistiċi u ngħidu illi aħna mhux bħal barra fejn ikollok supporters li jivvjaġġaw jarawhom, eċċetera. Aħna u Malta differenti minn dejjem. Trid tqis ukoll illi llum il-ġurnata, kif kont qed ngħid lilek qabel il-programm, tgħidli ma min irid imur imur, iva, imma bħall-bieraħ Jew ejja ngħidu nhar is-Sibt, meta lagħabna nhar is-Sibt. Fl-istess ħin li lagħabna kien hemm Juve Inter. Issa b'rispett kollu, daqs kemm inħobb il-klabb tiegħi, il-logħba tagħna kontra l-Hibs bejn Juve u Inter, jekk f'Malta hemm United, Liverpool u Arsenal u mbagħad hemm Inter, Juve u Milan, għandek logħba bħal dik. Xi ħadd joqgħod id-dar jara fuq it-television, kif qed jgħid tgħid int, jagħmel split screen, jagħmel split screen, għandu l-kumditajiet kollha, jara fl-air condition, Meta aħna fil-futur, u hemmhekk nerġa' mmur fuq il-commercialization, meta ħa jkollna grounds li huma, issa probabbilment jkunu għaxra, ħmistax-il sena oħra, grounds attrezzati fejn tkun tista' tmur tiekol, tieħu d-drink, tixtri, tixtri, ovvjament imbagħad. Ħadd m'hemm poi pajjiżi oħra. Hemmhekk qed nitkellmu differenti. In-nies il-mitej ruħ li jiġu jaraw il-Birkirkara, dawk nirrispetthom għal dejjem għax dawk ġejjin biss biex jaraw is-siegħa u nofs, biex jaraw il-Birkirkara. Fil-fatt kitibli wieħed, Kitbuli ħafna ma tant ikollna diskussjonijiet ma nkunx nista' nwaqqaf wisq. Buz, l-ewwel nett nixtieq ngħidlek prosit tal-programm ra vera nieħu gost bid-diskursati tiegħek. Jien sapporter kbir ta' Floriana, però nħobb il-futbol in ġenerali, nixtieq nagħti xi suġġerimenti. Fost tista' tinħoloq atmosfera isbaħ fil-grawnd għalkemm diġà l-Malta Premier għamlet avvanz kbir u nirringrazzjaha tax-xogħol kbir li qed tagħmel. Dawn huma s-suġġerimenti tiegħi, li l-formazzjonijiet tal-klabb jinqraw minn persuna li jagħżel il-klabb stess biex ikun jista' jinvolvi aktar il-partitarji. Mhux ġieli jinqraw formazzjonijiet u lanqas tifhem kelma, ejjeħ mmorru. Oħra, jogħġobni l-fatt li qabel logħba jindaqq l-innu tal-klabbs li ser jilagħbu. Kollha, mhux logħba bħal tal-Belt u Furjana biss. Kollha jindaqqu. Kull logħba. Kollha jindaqqu, ma nafx. Però s-sound irid ikun aktar miftuħ. u forsi warajh ngħaddu mill-ewwel għall-formation. Imbagħad jindaqq l-innu jew diska tal-għażla tiegħu tal-klabb l-ieħor u l-istess tingħad għall-formation. Naqbel. Meta jiskorja xi tim tindaqq id-diska tal-għażla tiegħu. Diġà jogħġobni l-fatt li tindaqq diska wara gowl imma naħseb diska differenti għal kull klabb naħseb isbaħ. Naqbel. L-aħħar waħda hi li min jirbaħ wara l-logħba jindaqq l-innu jew diska li jrid tiegħu. Dawn huma kollha affarijiet li jiġru barra vera u li mhux impossibbli jsiru. Imma naħseb ikun atmosferi sbaħ speċjalment għall-formazzjonijiet. Hu kitibli għal Anabela. Qalli there are various incentives we are looking into. The league already introduced a scheme a scheme well where all under 12 can enter for free. This alone will cost approximately 25,000 euro. We have already announced that for the top six, bottom six faces this will be extended to all under 16 who will also enter for free. Sadattant qalli ippruvajna nagħmlu xi ħaġa simili imma ma sibniex nies li jaqraw il. Il-verità, ir-recommendations ta' sinjur jew sinjura minn qed jgħid hekk. Ma nafx, naħseb raġel jien. Jagħmel sens. Persważ li Alan irrisponda u jaf u qed jippruvaw jagħmlu. Big matches qed inġibu għal li DJs ħadd ma jista' jgħid illi l-MPL mhux qed jippruvaw jikkrejaw bir-riżorsi li hemm. Nerġa' ngħid, tista' tagħmel li trid, però jekk il-grounds li nilagħbu fihom u mhu tort ta' ħadd huma li huma, inti għandek sa ċertu punt li tista' tagħmel. Issa l-MPL qed jippruvaw joħolqu atmosfera differenti Imma ġo venues li diġà jeżistu. Li aħna naf pereżempju da li qal is-Sinjur huwa dak li għamilna fit-tfajni ta' trofi. Ġifieri tfajni ta' trofi inti tagħżel dis. Anke fil-weekend għawdex għamiltu xi ħaġa. Le mhux imma jien li qed ngħid huwa fil-tfajni ta' trofi mhux dis-sena biss minn dejjem. il-klabs jazdu diska biex joħorġu għal warm-up. Mhm, mhm. Però il-fatt li kollok rappreżentant jgħid il-line-up u numri naħseb tagħmel sens, naħseb li kieku l-klab. Anke jieħdu gost l-ultra se morru jgħidu għax l-għajta tal ħireġ Michael Valencia. Eh, nafxettajt. Il-King, eżempju, jgħidulu l-King. Nafxettajt. differenti milli mmur naqra jiena. Naħseb li di suġġeriment li l-klabbs jistgħu jagħmluha, ġifieri persważ li l-klabbs isibu xi ħadd kapaċi jagħmilha. Jiena ħa nżommha mind u jekk ikun hemm il-ċans. Il-ċans. Issa tant għandna xahar ukoll id-darba oħra għedtilhom meta kienu jgħajruni fi żmien. U kitbuli, kitibli l-memie, Martin Attard. Għalli dejjem aħna bqajna neħlu miegħek. Għalli proset imma siħbi nieħu vera gost nisimek. Meċċej ħażin ta', però xorta nemmen miż-żgħar aħna l-aktar li ntellgħu apparti ħaż-żabbar, bħala nies. Mbagħad kitibli hekk Clint Muscat kien ukoll fil-kumitat ta' Naxxar milli jidher. Nieħu gost insegwik imma parla żżejjed fuq in-Naxxar għax mit-timijiet iż-żgħar aħna l-aktar ntellgħu nies probabbli. Imbagħad qal li n-nies ta' 20 sena ilu m'għadhomx l-istess supporters u l-kumitat tal-lum jiena nkejthom ftit biex inqajjimhom. Imbagħad qal li biddin bi ftit jew kważi xejn riżorsi żammejna Premier tliet snin, biddilna l-arma tal-klabb, vera, anke jekk ma togħġbokx, hija l-aktar arma moderna f'Malta u nużaw metodi innovattivi immens kemm fil-management tat-tim u anke għall-fundraising. Irridu ngħidu li dan għandhom klabb M'għandhom xejn, jiġifieri ngħidilhom prosit ħafna. Meta tqis li aħna l-klabb bla ground u każin, aħna l-aktar klabb financial sustainable li hemm fil-Premier u dawn ta' min isemmihom. Tajjeb? Qlajna tajna d-djun kollha u nagħmlu anqas minn kemm nifilħu commitments ta' pagi. U qalli wkoll li ngħid x'ngħid hu se jibqa' jsegwini għax nogħġbu. L-iktar ħaġa importanti. Thank you, Clint. L-iktar ħaġa importanti. Issa, nixtieq inkun naf, intom ħadtu l-Laċembong u Sliema ħadu l-Priża minn Ħamrun, il-Pirsa. L-imkien laqwa laqwa kwist, Pirsa u Ċembong. It-tnejn huma players fost l-aqwa li hawn f'Malta. M'hemm ebda dubju. Pirsa għandi relazzjoni personali barra l-ground, però jekk tridni nkun skiet bħalma dejjem jien. Pirsa kellu ċertu requests li fl-opinjoni umli tiegħi mhumiex ta' Malta. jekk tawhomlu sliema ma nafx, jiġifieri mhux qed na- imma naf x'kienet eh, anki l-Ħamrun ma żammawhx, jiġifieri il-klabb li għandu l-iktar riżorsi u l-iktar Inti f'moħħok Pirsa kellek fil-bidu. Le, le, le, le, le. Eh? Ovvjament inti tkun taf, dawk il-players koll, mhux aħna biss. Again, di xi ħaġa Qed oħra. jitolbu. Il- Le, il-pool ta' players li jkunu out of contract, Dejjem l-istess erba' ħames clubs imorru għalihom. Issa jkollok wieħed jew tnej li l-coaches għandhom ideat differenti però fil-verità il-players it-tajbin kulħadd jaf min huma. Jiġifieri kulħadd jista' jgħidlek min huma, m'għandniex xi tliet mija. Dawk li qegħdin hawnhekk u u kienu tajbin tkun taf min huma. Issa, u tkun taf ukoll minn Jannar min ħa jkun out of contract. Jiġifieri inti diġà tibda titkellem, jagħmluha l-players tiegħi u l-oħrajn jagħmlu l-istess. Straight to the point, ir-requests tiegħu għalija ma kienux ta' Malta. Fil-fatt il-Ħamrun għalhekk ma żammhomx, għamluha pubblika, qaluha pubblika. X'liema kellhom? Le le ma nafx, imma jiena ta' il-Ħamrun niftakar qalu li mhux se jżommuh għax ir-request kienet. Mela kemm kienu? Mhux se ngħid, mhux fair li ngħid kemm kienu. Aħna ridna l-Acheampong, again kien out of contract, naħsbu li bħala bħala deal għamilna xi ħaġa li li ħa tgħin. Qatt għandu 28 sena, jiġifieri naħseb illi qiegħed fil-peak. Il-bieraħ wara s-saħħa tiegħu, eh? Fil-peak tiegħu. Kont ħanajdlek illi jien Pirsa jogħġobni ħafna. Eh, player tajb ħafna. Però inti tittara fl-ewwel partita fejn kienu tnej fil-ground, wieħed ittira b'għaxra u li qed jira b'11 il-player. Jiena fl-opinjoni umli tiegħi. Jagħti l-punti. Le, le, jekk impong inti. Però ma tistax tiġġudika dejjem ngħid fuq logħba. Inti tiġġudika fuq perjodu ta' ta' kampjonat, anki nofs kampjonat, tagħti 20 logħba. It-tnejn li huma huma players fost l-aqwa li hawn f'Malta. Sarattant, inti taf li inti foċifu titlifha u tħobb toqgħod mhux fil-VIP, toqgħod mhm. fil-bankina. oħra barra hekk biex jibni fuq dik għaliex ma tiddejjaqx titkeċċa jew hekk. Tkeċċej darbtej fajti biex ġifieri jekk hemm dil-perċezzjoni darbtej. Oħra, int wieħed maħbub mill-medja, ħabib tal-medja, però jien smajt li ġiri titlifa. Per eżempju, għan nitkellmu fuq il-coach, da, festa. Għax kixfu fuwilek online ħatta bi kbira. Il-media mhux dak xogħolhom. Il-media intom taħdmu ħafna u prosit. Il-players jaħdmu ħafna fil-ground u prosit. Però x-xogħol tagħkom, x-xogħol tal-players, jekk il-media ma tkunx hemm u ma jkollix is-saħħa tal-iskups biex l-inċentiva tagħha,

One? Ġifieri naqbel miegħek. Tagħmlux anonimu, one. Jiġifieri jekk inti ħa tgħid xi ħaġa, għid min inti, one. U two, mhux qed ngħidlek li tgħid is-sors, għax is-sors ta' ġurnalist għandu jibqa' ta' ġurnalist nibqa' ngħid, ta' dak li qed jirreporta l-istorja għandu jibqa' personali għalih. Però jien li ma nistax naċċetta, sfortunatament ta' Malta aħna tribali f'kollox. Politika, futbol, banet. Parrokjaliżmu. Kollox. Meta jkun hemm ġurnalist li pubblikament jissimpatizza ma' klabb partikolari u juża l-metodi tiegħu biex jagħmel ħsara lill-klabb tiegħi, mhux se naċċetta. U jekk nies oħrajn jaċċettawha. Jiena ma Imma jekk da qabdek. Le, le, le, ħan Vera kienet. Le, le, ma ħan nispjegalek kif imma. Jien ma nafx minnu ta'. Kulħadd jaf minnu. Tista' tgħidli minnu? Le. Eh, Grazzi. Jekk inti għandek sitwazzjoni fejn jiena naf minn fejn tiġib l-informazzjoni, jiena attakkajt minn fejn ġab l-informazzjoni, ma attakkajtx lilu għax ħareġ storja. U jiena attakkajt il-mintaħ l-informazzjoni. Ovvjament kulħadd jinnegà. Kulħadd mhux jien dak, mhux jien dak, mhux jien dak. Is-soltu. Mela minn tagħkom tawhielu? Le, mhu le. Le, le, le, le. Inti hawn Malta għandek sistema fejn biex tirreġistra plejer, mhux aħna ta', jiġifieri l-klabbs kollha. Mill-MFA. Jekk inti tirreġistra plejer jew coach jew xi ħadd, tiddepożita ġo xi ħaġa li jgħidulha l-commit. U hemm ċertu ngħidulha working days li jridu biex ikun available. Aħna konna ridna li jkun available Ibn Alla għall-bieraħ, allura inti għandek bżonn two working days. Mela allura kellna nagħmluha l-Ġimgħa. Il-Ġimgħa u jkollok it-Tnejn. Is-segretarju tagħna daħħal l-affarijiet, minsejt il-ħin eżatt, il-Ġimgħa. Ma seta' jkun jaf ħadd għax dak kien lanqas ġie hawn Malta. Kwarta bl-arloġġ wara illi l-informazzjoni daħħalniha fil-Comet, Da, il-ġurnalist, ħareġ l-istorja. U għamilha b'skop. Għalfejn? Għax aħna konna raħ nilagħbu s-Sibt. Il-coach tagħna ma kienx għadu jaf. Ġifieri kien għadu l-interim. L-assistent. L-assistent. Ovvjament hu kien jaf li aħna bilfors qed infittxu coach għax hu ma kellux il-liċenzja biex jikkoċja fil-Premier, jiġifieri inti bilfors, u tajjeb li jkun hekk, irid ikollok UEFA Pro. Imma hu kien jaf li aħna konna qed infittxu coach. X'għamel? Ħareġ l-istorja. Over and above għamel ħsara kbira Meta aħna stidinna dikinhar stess il-ġurnalisti kollha, ġib il-provi, għal press conference fejn konna qed inħabbru sponsor importanti għalina. Inti fil-media, ġifieri persważ li tifhem illi meta inti tkun Ħa tagħmel xi ħaġa jekk ikollok partner, hu jkun irid il-focus kollha fuqu. X'għamel dal-ġurnalist, hekk imsejjaħ ġurnalist? Dak kiteb illi aħna bħalissa qegħdin press conference, Ukoll? qegħdin press conference u ħa nħabbru l-coach. Miktuba ġifieri, tista' tmur U tiverifika. vera kont sa tabru kol. Le. U aħna għadna meta għamilna, La gidba. meta għamilna l-invite, tal-press. Għadnielhom illi qed nistudduhom għall-press conference u meta aħna għamilna press release fuq il-pages tagħna għadna illi għada ħa nħabbru xi ħaġa eċitanti off the pitch. U fil-jiem li ġejjin ħa nagħmluha on the pitch. Allura hu x'għamel? Mingħalih li żgwida n-nies li konna ħa nħabbru l-coach. Fil-verità ma ħabbart l-ebda coach il-ġimgħa. Ħabbarna partner, Bet at Home. Mela daw, Bet at Home, li tista' tiċċekkja fuqhom huma fost l-akbar gaming companies li hawn fid-dinja. Mela qegħdin hemmhekk ġo press conference qed inħabbru l-partnership ma' dawn. Kumpanija importanti ħafna. Il-ġurnalisti li qegħdin hemmhekk isaqsu l-mistoqsija ta' malajr biex ikunu edukati fuq l-isponsorship, ġurnalist partikolari, ġurnalist partikolari li huwa ġurnalist u nirrispettah u jaf minnu. Għalli hemm storja qed iddur online fuq dal-portal. Inti ħadħabbar il-coach? Mela, x'għamel? Naqbel miegħu dak il-ġurnalist. Iva, għatlek ma dan nirrispettah. X'għamel? Mela, Dal-persuna li ħareġ l-istorja, għamilha b'mod illeċitu għax ġab l-informazzjoni għadna qed infittxu minn fejn, għax aħna għandna idea minn fejn. Ħariġha biex jagħmel ħsara lill-klabb u jiddevja l-attenzjoni fuq xi ħaġa importanti għall-klabb. U inti taħseb illi jiena ħa naċċetta lil xi ħadd Hekk imsejjaħ ġurnalist li mhuwiex just huwa supporter xi ħadd. Imma jekk għamel ħsara. Huwa xi ħadd li jissapportja tim partikolari pubblikament u dejjem jagħmel ħsara. Jien mhux se naċċettaha. Għaliex ma semmiehax? Għax il-moment jiġi. Jekk jagħmel li ħsara semmihi. Il-moment jiġi, il-moment jiġi. Imma jiena m'iniex interessat. M'iniex interessat illi ntih il-pubbliċità. U min hu jaf naf x'jgħid fuqna, però. Ġieda kontra bik il-kaħ. Mela, naf x'jgħid fuqna, jiena dejjem ħan niddefendi l-klabb tiegħi b'mod passjonali ħafna, mhu ħanħalli lil ħadd jagħmel xi ħaġa biex iweġġa' l-klabb tiegħi. U jekk inti, qed ngħidha b'rispett, Qed tgħidli li jiena nkun kontra dawn l-affarijiet? Qed nerġa' ngħidlek. Hawnhekk naqbel miegħek. Ħa nkun dejjem kontra dawn l-affarijiet. Imma jiena nsemmi l-ismijiet. Mhux ma, imma jkun hemm il-mument. Dejjem kont ċert f'dak li ktibt u f'dak li għedt. Li qed ngħidlek, li qed ngħidlek jiena ċert, mhux ċert, ċertissimu Però, Manka meta kont ġurnalist. però ma ri- ma rridx ma rridx nagħti importanza lin-nies li f'daqqa waħda em, fl-aħħar 24 hours saru ġurnalisti. Kulħadd jaf li mhumiex, kulħadd jaf l-iskop tagħhom, però jien ħa niddefendi l-klabb tiegħi dejjem. Jiena nixtieq ngħidlek hija dan issa. La bdejna fuq festa. Mela, inti eh, użajt l-interim coach. Bnejt, bnejt it-tim, bnejt tim qawwi. U wera kemm qawwi t-tim, xan kapaxa kapaxi jera. Però żbaljajt ma ċumbajt il-coach ftit qabel, ma bdejx bih. Insaqsi. L-ewwel erba' lobiet. U dal-coach minn fejn ċambajtu, minn fejn ġibtu. Mela. Jidel ju coach. Inti titqis John, illi aħna spiċċajna l-istaġun fit-tmintax ta' ta' Mejju fil-final ta' Trophy. Naħseb qed nitkellem futbol. L-ar ġurna ta' kemm il involut fil-futbol. Em, Tlift lobit, tlift il-final tal-lig. Ma ħsejtnix nofs li ħassejtni Dikinhar. Dikinhar jien mhu ħa ninsa qatt li ġara fil-final ta' Tro għadha għaddejja sal-lum. Naħseb illi kien hemm affarijiet li ġraw li fl-opinjoni tiegħi kienu diżgustanti u mhu ħa ninsi qatt u mhu ħa naħfer ħadd u qatt. Inti mbagħad tmur f'sitwazzjoni fejn litteralment għaxart ijiem wara, inti trid tibda l-pre-season għall-Ewropa. Mela inti ġej ġiex finals, jekk inti tkeċċi l-coach jew tbiddel il-coach, m'għandekx ħin biex hu jkun jaf x'għandu. Iva, imma il-coach li kien hemm ma takom l-ebda tazza. Le, le, le, le. Kellu jtir dak il-ħin. Qed ngħidlek, qed ngħidlek il-ħsieb. Jiena u sħabi nsaqsu, għax ovvjament aħna Mhux qed ngħidu li kollox li nagħmlu perfett, mhuwiex il-każ, nagħmlu l-iżbalji. Ma taħsibx żbaljajtu dak li ma tgħidux? Jiena naħseb iż-żmien ħa jtina parir. Jista' jkun illi dak iż-żmien, festa naf li ma kienx available dak iż-żmien. Jiena. Fejn sibtu dan? Aħna prattikament kif again ma nagħmlu xejn speċjali, jiġifieri l-klabbs kollha għandhom. Aħna kuntatti tagħna bħalma għandhom il-klabbs kollha, għandna l-aġenti li nafdaw bħalma għandhom il-klabbs kollha, ġifieri mhu qed nagħmlu xejn speċjali. Għandna xi ħadd, jiena personali, through il-business personali tiegħi, għandi xi ħadd li naf li għandu kuntatti vera. Intervistajt tliet coaches wara, għax ovvjament kien hemm ħafna coaches li esprimew interess li jiġu, kemm minn hawn u kemm barra minn Malta. Intervistajt jiena u tnejn oħra mill-kumitat tiegħi tliet coaches flimkien ma' l-Sporting Director tagħna Rodrik Biffa, hemm tliet coaches. Gilbert li wieħed minnhom għax kien issemma fuq Facebook. Le, le, le. Tliet coaches barranin. Ah, tliet coaches barranin. Tliet coaches barranin, eh, tlieta kienu ex-players eh, fis-serja. Però fl-opinjoni tagħna eh, Gianluca Festa kellu requirements li nixtiju. Naħseb illi at this stage, fil-waqt li nirringrazzja lil Stefano De Angelis ta' dak kollu li għamel magħna, naħseb illi it was the right time to change. Bil-format il-ġdid li hemm, ovvjament għadna lagħbna erba' logħbiet, fadal ħafna, naħseb illi at this stage il-coach ħa jkollu crash course ta' ħames logħbiet li kienu ilbieraħ Mosta, Naxxar, Marsaxlokk u Ħaż-Żabbar qabel ma mmorru għall-break tan-Nazzjonal. Tinsiex għandna ġiex slots available, mhux tinsiex, probably ma tafx, għandna ġiex slots available għal ġiex barranin, jiġifieri aħna nistgħu nġibu. Le ma nafx. Għandna ġiex barranin, nistgħu nġibu ġiex barranin li huma out of contract sat-30 ta' Settembru, mhux qed neskludi li nagħmlu dan. U mbagħad ħajkollu ġimagħtejn jaħdem magħhom. Naħseb illi we are on the right track. Nixtieq li bdejna aħjar, mija fil-mija. Ara x'inhu, mela, għax diġà għamluli l-ħin, għax xorta għandna ħin hawn. X'inhu l-aim aħħari tagħkom? Li nikkompetu għal. Li tkun top six jew tidħol Conference League? Le. Jew tieħu l-league? L-ewwel nett li tidħol top six dejjem. Kull klabb jixtieq jidħol top six. Però jien dejjem ngħid, jien mhux se noqgħod indur mal-lowża u ngħid u issa naraw. Il-klabb tagħna jibqa' relevanti kontra klabbs validissimi. li qed jikkompetu magħna. Li tibqa' relevanti huwa li tikkompeti għal kull unur li hemm. Dis-sena hemm il-League, it-Trophy u l-Jubilee Cup. Jiena nemmen illi on our day nistgħu nikkompetu ma' kulħadd. You can win them all. Le, le, nistgħu nikkompetu. Nistgħu nikkompetu. Il-verità nerġa' ngħidha u ngħidha u ngħidha, hemm timijiet, mhux dawk li qed taħseb inti jew qed jaħseb il-pubbliku, kollha preparati, preparati ħafna. U mbagħad hemm it-timijiet bħal Ħamrun, bħal Belt, bħal Sliema, Furjana, Ħiebs li investow bħalna biex ikollhom l-istess ritorn. Erbgħa ħa jiggwadanjaw. Jekk inti tikkalkula li sitta, sebgħa qed jambizzjonaw għall-istess aims, nefqu l-istess flus u jixtiequ l-istess affarijiet, erbgħa ħa jkunu suċċess u tlieta le. Is-sena l-oħra aħna konna wieħed minn jekk tara t-timijiet li qed jikkompetu dis-sena li ma kinux fl-Ewropa, Sliema li kienu tim li kien Valletta, Gżira, Marsaxlokk, dawk huma kollha erbgħa oħra li ma kinux fl-Ewropa. Jekk iżżid imbagħad l-erbgħa oħra li kienu fl-Ewropa dawk tmienja. U l-erbgħa l-oħra li huma Mosta, Żabbar, Tarxien u Naxxar, dis-sena huma kompetittivi ħafna. Jiena onestament nemmen u nixtieq illi aħna nibqgħu relevanti. Issa, ovvjament, irridu naraw il-coach kemm ħa jiggwadanja il-fiduċja tal-players malajr, kemm ħa jkun kapaċi eh, jiddereġihom malajr. Il-biraħ u diġà wera illi malli ra xi ħaġa bidilha mal-ewwel, naħseb billi tattikament Kien tajjeb ħafna fejn konna tinbagħtu f'ċertu logħbiet fejn konniex ma konniex tajbin tattikament però lbieraħ biddel it-tattika tliet darbiet f'kull istanz meta konna qed ngħid b'xejn minn taħt meta ġibna t-two one meta ġibna t-two two u nemmen illi stajna nirbħuha fl-aħħar kif għadt int forsi kien hemm forsi kien hemm penalty. Imma l-punti ma ħadtuhomx. Imma sfortunatament il-punti jgħoddu ġon. Però biex nirrispondi l-mistoqsija tiegħek huwa li nibqgħu relevanti sal-aħħar. Thank you, Michael, vera ħad gost qatt ma intervistajek hekk. Daw il-one on one jogħġbun immens jien u l-onestà u l-ġenwinità tiegħek u nawgura t-tim ta' Bik il-Kara u nixtieq li nara narġa' dak l-isfra l-aħmar matul il-ground l-enclosure kollu kemm hu għax hemm biex timlih. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi.